Тапшыруны татар телен саклау мәсьәләсеннән башлыйбыз. Без күп очракта Казанны татарның ватаны дип әйтергә яратабыз. Ә сезнең уйланганыгыз бармы? Казан ул татар каласымы, әллә Россиянең башка шәһәрләреннән аерылмаган бер урынмы? Дөрес, аның үз йөзе, үз архитектурасы бар, ләкин 500 меңнән артык татар яши торган чын татар башкаласы дип әйтергә аны тел әйләнми. Ни өчен? Менә Бауман урамын карагыз. Элмә такталарының барысы да диярлек рус телендә. Монда татар игъланнарын, җырларын да ишетәм димә, шунысы гына күңелне җылыта. Әлеге проблеманы бу атнада җәмәгатьчелек түгел, ә дәүләт үзе күтәрде. Хөкүмәт дәүләт телләре турындагы законның үтәлешен тикшерде. Ни өчен закон була торып та ул һаман эшләми? Безнең беренче репортаж. Казандагы юл күрсәткечләре. Бу чыннан да Татарстан башкаласымы дигән сорау туа. Русча, инглизчә бар, татарчасы гына юк. Моңа ризасызлык белдереп, халык контролендә дә гаризалар шактый җыелган. Казандагы юл күрсәткечләре шәһәр хакимияте карамагында. Гаеп булудамы, хикмәт, башка сәбәп бармы? Түрәләр бу темага безнең белән аралашып тормады. Сорауларга язма җавап килде. Җайлы бит, хатка өстәмә сорау биреп булмый. Россиянең бердәм юл хәрәкәте кагыйдәләре булдырылган, шунлыктан Казанның юл кырыендагы мәгълүмати билгеләр катгый рәвештә ГОСТка туры китереп эшләнә. Түрәләр федераль стандартка нигезләнә. Алабуга, Лениногорский, Спас районнарында тагын да начаррак хәл. Очень больно, Когда на бюджетные деньги мы нарушаем наш закон. Мондый хәл кайда гына юк. Әйтик, Казан хастаханәләрендә бу, сугыш ветераннары госпитале белән берләштерелгән уналтынчы хастаханә, ләкин татар теленең монда исе дә килми. Казан федераль университеты, татар телен укытуны киметү генә түгел, монда да элмә такталар урыс телендә. Гәрчә Татарстан бюджетыннан да уку йортына акча тама. Инде сәүдәгә килик. Федераль сәүдә челтәр кибетләрендә телгә мөнәсәбәт төрлечә. Менә яңа ачылган Перекресток, монда продукцияләрнең төрләрен аңлаткан язмалар ике телдә. Ә менә Казанда инде күптән эшли торган Оби кибете. Татар телле сатып алучылар монда буа буарлык районнардан күпләп киләләр, тик туган телдә товар белән таныша алмыйлар. Хәер, бары бер урында гына ике дәүләт телендә язуны очраттык.

Элмә такталар буенча баксаң, Казан хакимияте бөтен җаваплылыкны эшмәкәрләргә кайтарып калдыра. Мәгълүмати конструкцияләрдә Татарстанның ике дәүләт телендә язуны контрольдә тоту җирле үзидарә вәкаләтенә керми. Эш кануннарның җитмәвендә түгел, ә мөнәсәбәттә. Бу кануннарның дәүләт теленең кулланылышы эшләнмәсә дә ярый дигән ышанычта ул. Килгән кешеләр Рус шәһәре дип китәләр. Бу хосусый оешмалар белән эшләү дөрес куелмаган, системага салынмаган. Ниндидер үзәк ачыла икән, аны инде төзелеш булган вакытта, проект ясаган вакытта инде ике телдә, кирәк икән, өченче инглиз телендә дә мәгълүмат булырга тиеш дигәнне аңлатып, анда инде имзалап, Бар эшне дә башкарырга тиешләр дип саныйм мин. Татар телен ЗАГС станоклыкларында, түрәләргә язмача, татарча мөрәҗәгать итеп, шул телдә җавап алганда гына күрергә мөмкин. Бу хөкүмәт киңәшмәсендә әйтелгән фикер. Шулай ук туристлар өчен элмә такталарда да бүген өч телдә язырга тырышалар, ләкин монда да җитешсезлекләр күп. Туристик карта тактасы бер телдә. Шиһабетдин Мәрҗани яшәгән йортта да бүген элмә такта бары урыс телендә генә эленеп тора. Һәм әлеге һәр проблеманың авторы бар, чөнки һәр оешмада җаваплы түрә билгеле. Телгә мөнәсәбәтне министрлар һәм хөкүмәт оешмалары җитәкчеләреннән дә белергә була. Татар телен ни дәрәҗәдә куллануын безгә биргән интервьюларыннан карап бәяли. Авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов, социаль яклау министры Илмира Зарипова, финанс министры Радик Гайзатуллин, мәгариф министры Рафис Борһанов, Татарстан Президенты Аппараты җитәкчесе Әсгать Сафаров, Вице-премьер Васил Шәйхразиев юстиция министры Рөстәм Заһидуллин белән бернинди кыенлыкларсыз татарча әңгәмә корырга була. Экология министры Александр Шадриков та, үзе чуваш милләтеннән, икенче дәүләт телендә иркен аралаша. Бүгенге көнне без чыраштык Удурасель компания белән. Без Пониманиебез дә бар. Мәдәният министры Ирада Әюпова, икътисад министры Фәрит Габделганиев, яшьләр министры Дамир Фәттахов әзерлексез рәвештә татарча интервью бирмәскә тырыша. Юк инде, рәхмәт. Ә менә беренче вице-премьер Рөстәм Нигъматуллин, вице-премьер Ләйлә Фазлыева, сәнәгать һәм сәүдә министры Альберт Кәримов, Элемтә министры Роман Шәйхетдинов, төзелеш министры Ирек Фәйзуллин, транспорт министры Ленар Сафин, шактый эшләүләренә карамастан, журналистларның соравына татарча җавап бирми. Бу исәпкә яңа җитәкчеләрдән сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков та керә. Инвестиция үсеше агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина инглиз телен су кебек эчсә дә, татар телен инвестиция җәлеп итә алучы тел итеп күрми ахрысы. Аның янына ЮХИДИ идарәсе башлыгы Ленар Габдрахмановны да кертергә кирәк. Хәзер бу идарә, гомумән, интервьюларда татар телен инкарь итүчеләрдән. Күптән түгел монополиягә каршы идарәсен җитәкли башлаган Айрат Шәфигуллин да, Дәүләт торак фондыннан килгән Марат Зарипов та татар телен онытмаганнардыр дигән өмет бар. Һәрхәлдә, яңа вазыйфада алар авызыннан әле татарча чыгыш ишетелгәне юк. Зур чиновник,
татарча сөйләшә алмый икән, димәк, ул үз эшеннән китергә тиеш. Шулай булырга тиеш, минемчә. Безнең бит милли республика. Бу, аннары ул көчләп түгел, бу бик табигый нәрсә булырга тиеш. Нәтиҗәдә Татарстан хөкүмәтендәге 34 җитәкченең өчтән бере генә татарчаны үз эшендә куллана, журналистлар аша халыкка ике дәүләт телендә хезмәт күрсәтә ала.